Tino harikoa te ngākau i tēnei rangi i te kite i te tini me te mano kua tae mai I tēnei rangi whakahirahira, nō mātou te whiwhi te waimārie i te tautoko i tēnei kaupapa nui kia mātou. Nā, ahakoa e āhua, e āhua anxious ana mātou i tau, i taua wā, engari, ki te kitea te nuinga o rātou, he nui rawa o mātou nei a mātou karanga mahi i hoki mai nei. Ka hoki atu ki ngā kōrero, kōrero hikini o ā tātou nei marae i ngā wā o mua. Ana ko tērā o ngā kōrero ko te pare tai tangata, te paringa tai tangata. Ana a, kua, a, kua eke ki tērā o ngā kōrero i tēnei, i tēnei rangi. Ngā kaumātua a Motuterema, Kēngare Kurama, rātou katoa. Hoki ōku mahara ki a rātou ki tua e rātou e tū ana i runga i te marae ki te kōrero atu mai. Ko rātou nei kōrero. 50 tau pea ki muri kia whakamoe Te whakaaro o ngā, te hau kāinga nei a Ngāti Tauiti kia whakamoe, kia whakamoe ai te, te, te marae, te whare nui, te, te whare kai. I neke ngā, ngā te nuinga o ngā whānau uh, ki iwi kē, ki tauranga e whai mahi ana ka tahi ka, ka noho moke moke te ngā tīpuna whare nei. Ana ka tahi ka ana ka tahi ka mea ka huihui ai rātou me pēhea e aua wā e whakamahi te wā mātou nei whare he he barn he barn mo te mo te mo ngā hei e hei e, e mo ngā kau we rātou me a, ka tahi ka aro ka tino arahotia ngā wā mātou nei tīpone o taua wā Me mā rātou me, me kōrero, me whakamoe te whare nei. Nui ngā tāngata i konei i taua wā, engari nā te mahi, nā te mutu te mahi miraka kau i konei, eh, katahi ka, ka rere a ngā tāngata e te whai mahi. I tīmata, oh, i te tau 2004 ka whakatō te whakaaro i te whenua nei me whakatū anō ngā whare ngā whare tipuna no konei. Um, mai taua wā, uh, ka tīmata te, uh, te tūāpapa, ka hanga i te tūāpapa, uh, mai taua wā i a tau, i a marama, ka hui tahi mātou uh, o te komiti o te hapū me ngā Ngā whanaunga o te moutere nei, tae noa ki tēnei rangi, āe, ka puāwai te, te whakaaro i tēnei rā. Ko tētahi take tino nui ko te, ko te pūtea ko nā, nā resources um, ki te whakatū i tēnei. So ko tu, koena te, te tino take i te roa o te wā. Today, Āe, koina, te, koina tētahi o ngā take e, e, e whakaae ana mātou ki te whakatū tēnei whare. Kei te hokihoki mai wētahi o ēnei kāinga. Ā, nā tēnā, ā, koina tētahi kaupapa e haere mai nei ki te tautoko. Ko tēnei te, ko tēnei te tīmatanga, ehara i te whakamutunga. Ko tēnei te tīmatanga ki te, ki te whakapakari i a tēnei a tātou nei, tēnei a tātou nei hapū. Ko tērā te whakaaro, ā, i, i tito au i tētahi waiata, ā, e pā ana ki tēnei rangi whakahirahira, ā, ko te whakaaro, ā, me hoki mai anō ngā, ā, nā manu hakakao ki tēnei pā, ka hoki mai ki te, ki te tāhuna manu, ā, ia, ki te, ki te tautoko Whai muri i tēnei, ā, me hoki mai anō mō ngā kaupapa ora, ā, me ngā tangihana hoki. Kia pēnei hoki te kōrero, kia, kia, kia whakakākāngia anō te ahi o, o, o Tahuaiti. Kia hoki atu ki ngā kōrero te ahi puhipuhi, ne? Kia pupuhi ai ngā hau, kia marangai ngā, ngā, ngā, ngā ahi, Ā, kia mōhio kai konei ngā kai o Tauaiti, ana ko Te Hapu wērā. Ko te reo te take.